Мөбарәк кылсын шушы Рамазан айларыбызны, кыл, тоткан уразаларыбызны кабуллардан әйләп, кылган изгелекләребезне Аллаһ Тәгалә кабул әйләсә иде. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, дәвам итәбез Коръән турында сөйләшүләребезне. Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә Коръәни Кәримне төрле исемнәр белән атады. Алар Бик күп, без кайберләрен генә бүген карап китәбез. Бисмиллаһи ррахмани ррахим, Аллаһ Тәгалә иң беренче итеп Үзенең китабын Коръән дип атады. Һәм ул Коръән дигән сүз Караә дигән сүздән алынган, ягъни Коръәнән караә, караәту, ягъни күп итеп укыла торган китап. Галәмдә иң күп укыла торган китап нинди дигән сорауга Без әйтәбез, Коръән китабы дип. Чөнки бер китап та көненә биш тапкыр укылмый, бер китап та алай иттереп ятланмый һәм инде аңа бик күп игътибар бирелми. Галәмдә иң күп укыла торган китап, ул Коръән китабы. Һәм Аллаһ Тәгалә аңа шушы иң асыл исемен Коръән дип атады. Һәм Аллаһ Тәгаләне Коръәндә

кешеләр аңласыннар өчен. Һәм шушы Коръәнне китап буларак сезгә иңдердек һәм без аның аятьләрен сезгә аңлаттык, диде Аллаһ Тәгалә. Ягъни Коръән ул аның беренче исеме. Икенче исеме Коръәннең Әл-Китаб. Әгәр дә без аңа китап кына дип әйтсәк, Монда төрле китаплар турында сүз барырга мөмкин. Ләкин Коръәннең төп исеме әл артикле белән, ягъни әл-китәбу, ягъни Коръән турында сүз бара икәнлеге турында аңлашыла. Әл дип әйткәннән соң гына. Аллаһ Тәгалә әйтә, Бисмиллаһир рахманир рахим, Заликәл китәбу. Бу китап ла райба фи, шик һәм шөбһә юктыр, Ә ул Аллаһ Тәгаләдән икәнлеге, Һудәл лил-муттакин, муттакиннар өчен ул, һидаять чыганагы. Әйтәсем килә, Һудә дигән сүз, ул шулай ук Коръәннең бер исеме, русча әйткәндә аны әйтәләр руководство дип, татарча ул һидаять чыганагы. Коръән, чыннан да, халыклар өчен Һидаять чыганагы булып санала. Тагын бер исем, өченче исем, ул Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә аны Фуркан дип атады. Фуркан ул яхшылыкны начарлыктан аера торган нәрсә, батылны хактан аера торган нәрсә. Шулай ук акны карадан аера торган нәрсәне Фуркан диләр. Коръәни Кәримдә бу дөньяга Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмгә иңгәч, акны карадан аерды, батылны хактан аерды.

Бөек булды, ул ул шул заттыр ки, кем Коръәнне, ягъни Фурканны үзенең колына иңдерде, ягъни пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмгә. Тагын бер исем Коръәннең исеме Әз-Зикр, Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә Коръәнне зикер дип атады. Ягъни Коръән, ул искә төшерү, Аллаһ Тәгаләне искә төшерү, динне, иманны, кыямәтне, пәйгамбәрләрне, киләчәкне, бөтен нәрсә Коръәни Кәримдә җыелган, җыелган китап булганга күрә, Аллаһ Тәгалә аны Коръән дип һәм аңа Зикер дигән исем бирде. Искә төшерер өчен. Иннә нәхну нәззәлнә ззикра вә иннә ләһү ләхафизун. Хакыйкатьтә без бу зикерне, ягъни Коръәнне иңдердек, вә иннә ләһү ләхафизун, һәм кыямәт көненә без аны саклаячакбыз, диде. Ягъни, бүген көнгә кадәр Коръәни Кәримне беркем дә үзгәртә алмый. Бер хәрефе дә бер өтере дә үзгәрмәгән, Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи ва сәлләмгә ничек иңгән, бүген көнгә кадәр без аны шулай укыйбыз. Бу бер зур могҗиза дип әйтәсе килә. Бишенче аять, бишенче исем. Аллаһ Тәгалә Коръәнгә

Коръән китабын, диде. Вәгазьли торган китап, диде. Ул сезнең Раббыгыз тарафыннан. Һәм шулай ук Коръәнгә тагын ике исем бирде, Вә шифа, ул Коръән сезнең өчен шифадыр, дигән. Һәм инде шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтте, Вә һудәл, ул сезнең өчен һидаять чыганагы, Вә рәхмәтәл лил-мөэминин, һәм мөэминнәр өчен рәхмәттер, диде. Алтынчы аять, ул да булса,

Исем, мин әйтергә теләгән, ул да булса тәнзил, Аллаһ Тәгалә әйтә, Тәңзилүл китәби минәллаһил азизил хәким. Аллаһ Тәгалә иңдерелгән дип атады Коръән. Коръән ул, чыннан да, Аллаһ тарафыннан пәйгамбәребезгә иңдерелгән китап, мөбарәк китап, Аллаһ тарафыннан азиз, көч, көч иясе булган, хәким, хөкем иясе булган Аллаһ тарафыннан иңдерелгән китап. Аллаһ Тәгалә шул сөйләгәннәр белән гамәл кылып, Коръәннең исемнәрен өйрәнеп,